Мин Вафин Фәрит булам, Саба районыннан. Менә без үзебез шундый мендәрләр ясыйбыз. Бездә бер кечкенә бренд бар, Саба мендәре дип атала. Саба мендәрен үзебез уйлап тапмадык, кешеләр шулай безгә әйттеләр, менә сез Саба мендәре икән. Шулай Саба мендәре калды инде. Хәзер бер 7-8 еллап бардыр безнең бу эшебезгә. Нәрсәдән башладык? Кызыксынып, Интернеттан карап, эштән кайтабыз. Бөтен киеренкелекне әзрәк э, җайлап җибәрер өчен кул эше кирәк. Бер чиккән вакытта Фәрит әйтә, син үзең һаман чигеп утырма инде, аның бит инде машиналары бар ди. Чигәргә була ди. Шулай кызыксынып карап киттек тәген, эшләп карадык бер мендәр һәм дусларына күрсәттек. Дуслар әйтә, менә ди, как раз ди без ди хәзер ди э, бүләк алып барырга кирәк иде и шул бүләкне э, чигеп бирмәссез микән ди балыкчы иде ул без матур гына әйттем мендәргә балык чигеп бирдек бик яратып алдылар интернетка куйдык интернеттан күреп берсенә кирәк булды икенчесенә кирәк булды безнең өйдә бер мендәр юк аха материаллар тукымалар өйрәнә башладык былай җайлырак икән былай болайрак икән дип кызыксынып киттек һәм фәрит инде кызыксынып Моның белән чынлап та шөгыльләнергә була икән. Бу шуның хәтлек э, җитди бер э, иҗат итү, эшләү икән дип без кызыксынып зур чигү машина салып һәм шуннан инде дәвам итеп кирәкле әсбапларны, кирәкле оборудованиены без үзебезгә туплый башладык. Менә мин кичә үзем өчен ясаган әле шундый обложка, как бы паспортный. Бу

Рухлы гаилә. Өстенлек безнең һәрвакытта үзебезнең чын матур татар теленә. Балаларыбыз да татарча сөйләшә, Аллага шөкер. Һәм инде ул менә безнең эшебездә дә гел чагыла. Менә үзебезнең мәдәниятебезгә мәхәббәт, татар милли бизәкләре алар безгә рәхәтлек өсти. Аларны эшләвебез белән без бик горурланабыз. Һәм менә татар бизәкләренә килгәндә, каян аласыз бизәк, нинди бизәк ул диләр. Ул бизәкләрне алу э, Иң беренче аны бит ясарга кирәк. Бизәкне ясый башлаганчы дагын аның э, авторлык менә алып эшли башласаң, авторлыгын бозмау да кирәк. Шуңа күрә инде безгә үзебезнеңчә, үзебезчә башкаларга үрнәк булырдай бизәк тәрзи башладык. Фотография җибәрәм дә 5 минуттан була дип, это принтер түгел. То есть само создание программы машины вышивки ул Как бы и вахыт ала, и как бы, творческий процесс все-таки, потому что а, переделать дизайн, который снял Акилялер, это тоже все-таки на нәрсә творческий булырга тиеш кешедә. Бизәкләрнең инде төрлесе бар. Төсләренең менә шушылай итеп кулланып карыйбыз. Килгән җирләр бар, килмәгән җире бар. Инде менә быелдан без эшли башладык. күн дип әйтик инде эка күн ул теге чын кожага килгәндә күн мендәрләр алар бик яхшы нык нишләтсәң дә нишләтсәң дә бер нишләми торган матур гына итеп килеп чыга болар инде әлбәттә кабинетларга бүләккә затлы матур үзебезнең бизәкле эшебез булып тора инде матур теге кожаный мендәрләр кул белән ясалган алар менә недавно берсе әйтте егерме меңдән башлап Безнең мендәрләр без сатабыз 2 меңнән башлап. Үзем дизайн үзгәртәм дип, татар әйберен кертәм дип, 20 меңлек мендәрне күп кеше ала алмый инде, просто финансово ала алмый. Но безнең менә сөт э, позволительно аларга. Современный э, дизайнда Күбрәк кирәк. Мастерлар куркмыйча яса торган менә шундый безнең татар әйберләре. Мендәрне эшләгәндә иң беренче бизәге сайлана. Бизәгенә карата аннары соң әгәр дә безгә заказ килгән икән, без шундый төстәге тукыма эзли башлыйбыз. Менә шуның белән әгәр дә гел уйласак, ул хайран бер атна вакыт алынырга мөмкин. Әгәр дә туктамыйча, нәкъ менә шушы әйтеп кулыңа тукыма алып эшли башлыйм дисәң, бизәкне Ясаудан башлап, тегеп тапшырганга кадәр бер 2-3 э, көн вакыт кирәк. Туктамыйча эшләсәң. Без Саба мендәре булсак та, ничә паспорт эше күрсәтәм дигән идем. Э, мендәрне ясау 1-2 сәгать була. Сез 1-2 сәгатьтән туясыз карап утырган, ничек мин аны кисәм, менә һәрбер орнаментны кисәбез, куябыз. тегәбез озак вакыт кирәк менә монда бер ике генә мендәрләр дә эшлибез менә машина йөртүчеләргә киләләр машинага бүләк мендәр диләр менә шушы әйтеп артка машина йөртүчеләр муеннары авыртмасынга шундый мендәрләр эшләтеп алалар инде паспорт эшләре эшлибез безнең бизәкләрне яңадан да яратып кулланабыз әгәр дә кеше үзенең Кайчан да булса үзенең ясаган бизәге була икән. Ул бигрәк тә кадерле була алучыга. Безгә инде бигрәк тә кызыклы аны эшләп карау. Яңа бизәк эшләү әлбәттә бик озак вакыт ала. Берәр атна без аны э, компьютерда эшлибез. Аның һәрбер юлын салырга кирәк, һәрбер э, җебен тигез итеп, матур итеп төшерергә кирәк. Әле ул э, машинага барып җиткәнче хайран гына вакыт компьютерда әйләнеп тора инде ул безнең бизәк. Менә мәсәлән, шушы безнең авторлык Э, Казаннан биргән әнинең яшь чакта иптәш кызына бүләк иткән бизәге дип безгә шушы бизәкне чиктерде. Ул, э, ул мендәр әнисе чиккән булган, искергән, ул бизәкне без яңарттык, яңадан аны шуша итеп чигеп бирдек. Алар инде бик куанды, аңа рәхмәтләр әйтте. Һәм дә безнең үзебезнең җирле матур гына татар э, бизәкләренә мөккибән киткән э, шәхесләребез бар. Алар безгә үзләренең бизәкләрен китерәләр. Менә чигеп карагыз әле, матур бит, кулланып карагыз, бары минем өйдә шул кие ята ул дип безгә чиктереп, менә шушы бәхетле булыгыз дигән мендәрдә дәген безнең Таиф апа э, үзебезнең якташ Кызыл Миша авылыннан Таиф апа ясап биргән бизәгие. Ә монда инде безнең үзегез беләсез төрле символлардан элеккеге килгән татар символларыннан кулланып ясалган бизәкләр. Шул әле без өйрәнәбез генә. Безгә кызыклы, безнең эшебез инде дәвам итсә ярар иде. Төбәкләргә таралсын иде. Аның белән кәсеп итү түгел, ә безнең ничектер максат икенчерәк. Булсын булгач, булсын ул инде кадерле, берәгәйле һәм дә инде истәлекле. Тегеп беттердем.
Хәзер алабыз. Вот такой, собственно, процесс получился. Пяльцем алабыз да, кисәбез. И швейный машинкада тегеп бетерәбез инде. Шәһәребез ничек таралып китте? Э, иң беренче без татар конгрессында катнаштык һәм татар конгрессында катнашканда безгә чит төбәктән килгән татар милләттәшләребез алар кызыксынып эшләребезне алдылар Һәм шуннан соң без аңладык инде, чыннан да бу бик кирәкле икән, чыннан да э, кеше ярата икән. Алар сусаган икән шушындый безнең бизәкле, шушындый матур орнаментлы үзебезнең кул эшләренә. Һәм дә инде без менә шушы юлыбыздан тайпылмыйча, шушы матур иттереп эшебезне дәвам итәргә ныклап тотындык. Конкурсларда катнаштык, күреп алдылар. Рәхмәт менә безнең һамандагы шушы үзебезнең ел саен без биреп карыйбыз Татарстанның иң яхшы товарлары бәйгесенә Э, анда урын алып киләбез дипломант булып киләбез безне рухландыра әлбәттә һәм дә менә шушы үзебезнең матбугат чаралары безнең эшләребезне яктыртып торулары безгә бик зур илһам өсти и окончательный этап
все сшивать итәбез менә бу без ителгән әйберләрне и опять же ноу хау как бы ноу хау да түгел инде бизнес задумка

Место соединения строчка практически күренми. Һөнәрле кеше без ничек дип әйтим инде, бу яшәтә дә, ашата да һәм инде илһамландыра да.